Mateo 6 verse number 33 hi hlayeleni yona a mi yi vona aleluya praise the lord yona yi hlayeka hi ndlela leyi yi ri rhangani mi ti lavela mfumo wa matilo ku sungula hinkwaswo leswin'wani mi ta engeteleriwa swona e alleluya seek ye first the kingdom of god and all things shall be added unto you mara mhaka yikulukumba leyi fanelaka ku hi endla i ku ti lavela mfumo wa matilo ku sungula a hi khongeleni xikwembu ha ku khensa hi vito ra yesu loko ha hlanganile eka xivandla lexi vana na hina hi kotisi hi endli hi titswalo amen aleluya ni lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge a hi sunguleni hi ti lavela mfumo wa matilo a hi rhangeni yi ri rhangani mhaka leyi faneleke hi yi endla i ku rhanga Hi rhanga hi ti lavela mfumo wa Xikwembu leswin'wana swi ta landzela. Yesu Kreste a kombisa na ku dyondzisa hi mhaka ya ku vilela ku vanhu lavo tala ve le ku vileleni vusiku ni hlekani van'wani va vilela hi ku va ta dya yini van'wani va vilela hi ku va ta ambala yini van'wani va vilela hi ku va ta nwa yini Van'wana va vilela hi ku va ta finingela yini. Yesu a ku mi nga vileli hi swilo leswi hinkwaswo leswi. Hi mhaka ya ku vutomi bya n'wina ntsena byi tlula swakudya ku tikuma mi ri ku hanyeni swi tlula kule swakudya naswona miri wa n'wina wu na nkoka ku tlula mpahla leyi mi yi rivelaka your own body miri wa n'wina ntsena Wu na nkoka kwalano mi nga kona ku tlula swiambalo leswi mi swi rilelaka. Amen. Se a ku vonani byanyi bya nhova ku byi tshama byi hlovile, byi tshama byi sasekile, mara munduku bya hisiwa mara bya hlova. Ene leswi byanyi bya nhova byi byi hlovisaka swona, hambi Solomoni hosi a yi se tshama yi mbarisa swona kumbe yi sasekisa swona ku fana na leswi byanyi byi ambexisiwaka swona a ku fambani mi ya dyondza ka tinyanyana a ti byali a ti tshoveli mara a ti se tshama ti tlela na ndlala swinyanyana a swi se tshama swi tlela na ndlala mara swi ha masimu a swi pfuki swi ku swi ya tirhweni a ku na salari swi hanyaka hi yona swinyanyana mara a swi se tshama swi tlela na ndlala xikwembu hi xona xi fihlutaku na swinyanyani leswi hi famba swin'we kereke ya hosi se a hi languseni aka minkarhi ya namuntlha namuntlha hi kuma ku swisiwana swi hlongorisana na mali swi lava mali hi laha ya vanhu vo tala hi tikumaku hi ngheneleli na leswi a hi fanele hi nga swi nghenelelanga ku laviwa mali hi tikuma hi endlini na leswi a hi fanele hi nga swi endli ku laviwa mali loko mo langusa sweswi jele jele yi tele hi swisiwana mi kuma ku un'wana a yiva swakudya un'wana a yiva mali ku a ta kota ku ti xavela swin'wana un'wana a yiva mpahla vhengeleni un'wana loko moya a jele vanhu vo tala tiphesente te le henhla leswi ta vanhu lava nge le jele tiphesente te le henhla i swisiwana hi laha va nga ri ku na nchumu hi lero swisiwana swi hlongorisana na mali xi ku swa tswa ni dyondza no vhiya ni ta kuma mali swatswa ni zama leswiya na leswiya ni ya ni ya khendla ni ta kuma mali swisiwana namuntlha swi hlongorisana na mali vusiku na hlekani ku le ku laviweni ka mali ene mali leyi se yi laviwa na hi tindlela to ka ti nga ri kahle tindlela to ka ti nga sasekanga a swi bihangi ku hi va na mali mara makumelo ma yona maendlelo ma yona ni yi kumisa ku yini loko ni yi kumini na tsaka loko ni ri ku yi dyeni mali leyi na yi va yi ti hi ndlela ya kahle na namuntlha swisiwana swi hlongorisana na mali swifumi swi hlongorisana na swilo mm. ni vula lavo fuma rich people Lavo fuma lava nga rich va hlongorisana na swilo, timovha to durha, tiyindlu to durha, mpahla yo durha, va tshama ndhawini yo durha, va dya swo durha, hinkwaswo leswo durha hi lero swifumi swi hlongorisana na swilo va ti humesa va buka tihotela to durha ku yiwa tindhawini to durha la ku lavekaku mali yo tala. Ni swi endlisa leswi atikweni ku na swisiwana swo tala ngopfu, leswi swin'wana ni fanele ni swi xavela swakudya ni swi nyikela, mara ni ku ni tirhisa mamiliyoni yo jikajika. Swifumi namuntlha swi hlongorisana na swilo, swilo swo durha hi ku va fumini, va na mali. Aleluya! Va hlongorisana na swilo. hi yona mhaka mi kuma ku va ku ah, luya musi u na yona mali u na leswi mara wa ti nghenelelisi ka leswiya na tidili letiya na ti-bribe letiya i ku lavo fuma va hlongorisana na swilo vusiku na hlekani lava va nga na mali va hlongorisana na swilo swilo swa ku hambanahambana loko u ri na mali u endla xin'wana na xin'wana wa swi kota na ku ya teka nsati wa munhu u n'wi nyika mali hi ku u na mali wa swi kota na ku onha swa vanhu hi ku u na mali munhu ku eka n'wina lavo fuma rich people pursue things but poor people pursue money lavo fuma va hlongorisana na swilo swa ku hambanahambana amen ku na vanhu ku na swisiwana ku na vanhu lavo fuma ku na von'wakumi ni vulavula hi swigwili sweswi ku na lavo fuma ku na swigwili kumbe mo ni vulavula hi swikhumukani swikhumukani swigwili lava se va hundza na lava vo fuma lavaya hi vulavula hi swikhumukani vona va hlongorhisana na na miehleketo leyi nga kotaka ku va pfuna kumbe ku va nghenisela swa kahle evuton'wini they pursue ideas lava a va ha hlongorisani na swilo lava lava va ha hlongorisani na mali swilo va na swona mali va na yona ntsena va lava miehleketo leyi nga kotaka ku va pfuna hi yona mhaka loko ma mina miehleketo wa swi kota ku tirhisa miehleketo ya n'wina a tsala buku mara endzhaku ka buku ku tsariwa mavito ma yena mara leswi nge le ndzeni ka buku ku ri mihleketo ya n'wina a dya hi yona buku liya lavo fuma se va hlongorisana na miehleketo leyi nga va pfunaka ku va va endla profit ku va va endla mali yo tala evuton'wini bya vona ku va humelerisa swa vutomi bya vona ku ya emahlweni va lava ti-ideas va lava mavonelo mara mavonelo lawa ma nga ta nghenisa mali ku ya mahlweni mavonelo ya swa kahle aleluya se vanhu lava van'wana lava va nga na xikwembu va nyanya ku humelela hi mhaka ya ku va rhanga va tilavela mfumo wa xikwembu loko va tilaveli mfumo wa xikwembu leswin'wana ivi swi landzela hikwalaho ka yini na rito ra xikwembu loko hi rhanga hi tilavela mfumo wa xona mali yi talanga swilo leswi hi swi landzaka swi talanga leswi hi swi rhelelaka swi talanga ti-needs na ti-wants swi talanga mara loko hi rhangi hi ti lavela mfumo wa xikwembu rito ra xikwembu ri ri yini na ri hi dyondzisa leswaku wena wa pfuka pisalema 127 loko hi hlaya vhesi number 2 yi ri wa pfuka u hubuta u ya tirhweni u tirha u tshomoka u xanisekela ku kuma swakudya kambe mina yehovha ni nyika lava ni va rhandzaka swilo sweswo hinkwaswo hambiloko va etlela ni va nyika va tlela i yini ku nyikiwa munhu a etlela i ku va xikwembu xi mi nyika miehleketo xi mi nyika mavonelo xi mi nyika miehleketo leyi mi nga sungulaka swo karhi mi kota ku humelela miehleketo ya ku sungula business miehleketo ya ku sungula crash miehleketo ya ku sungula xikolo miehleketo yin'wanyani mani ya ku ya ku create swin'wani miehleketo ya ku sungula khampani loko mi swi landzelela swi nge endleki mi nga humeleli naswona mali yi ta nghena na loko mi nga ha ri kona emisaveni swilo leswi a mi nga ta va mi swi sungurile hikuva xikwembu xi yo mi nyika mali yi ta nghena hambiloko mi etlela Xikwembu xa nyika munhu swa kahle ne le norhweni. Solomoni u yo vhakeriwa norhweni, a byeriwa ku kombela leswi u swi lavaka. A ku ni kombela vutlhari. Xikwembu xi ku u kombelisi swa kahle, ni ta ku nyika na leswi u nga swi kombelangiki. Van'wana va fanele va kombeli ku duma, van'wana va fanele va kombeli mali, van'wana va fanele va kombeli leswiya na leswiya, mara wena u kombela vutlhari. aleluya xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa kereke ya hosi a hi rhangeni hi ti lavela fumo wa xikwembu leswin'wana swi ta landzela swi ta landza mani swi ta landza swi ta landzela aleluya leswin'wana swi ta landzela mfundhisi na yena a nga kokiwi hi ku tala ka vanhu kerekeni i mfundhisi a kokaka vanhu mfundhisi a nga kokiwi hi ku vanhu va tali siku yini hi ku loko mfundhisi wo kokiwa hi ku hlengeletano yi tele ngopfu u ta hamba a kuma tihlawutelo ka hlengeletano a nga ha kumi tihlawutelo kusuka ka xikwembu ene kereke se ya lahleka Se mfundhisi hi a fanelaka a koka kereke, tirhelo ra yena, hanyelo ra yena, maendlelo ma yena, u fanele a attract-a kereke. Kereke yi nga attract-i mfundhisi. Hi ku loko kereke yo attract-a mfundhisi yi ta control-a mfundhisi left and right, yi n'wi yisa hala na hala, yi khoma hi nhompfu yi kokakoka. Mara kereke yi fanele yi attract-iwa hi mfundhisi. hi mhaka ya leswi mfundhisi va chumayelisaka swona va dyondzisaka swona leswi va khomisaka swona vanhu loko va byeriwa timhaka ta vanhu mfundhisi va nga fambi va byeletela vanhu ku ximani mana a ri kwala u te leswi na leswi na leswi na leswi hi nge swi koti ku va koka vanhu lava hi nge swi koti ku va attract hanyelo ra hina ri fanele ri attract-a timembara timembara ti nga attract-i hina vafundhisi amen ma swi loko mufundhisi a wa hi ku xaveriwe hembe hi member swi vhe swi n'wi wisa vha rhurha na muta ya tshama ka vomhani lavaya hikuva n'wi xavele hembe ma yi vona ku se yi ta onhaka mhaka se a hi lweni hi matimba mfundhisi maxavo rhanga u ti lavela mfumo leswin'wana swi ta landzela malandza ya xikwembu a hi rhangeni hi ti lavela mfumo wa xikwembu ha swi vona leswo tala hala na hala heyi misava yi bizi ngopfu vanhu va ti lavela mali vanhu va ti lavela swilo vanhu va ti lavela swa vona mara rito ra xikwembu ri ku swi pfuna yini ku va na rifumo ra misava leyi hinkwayo u gaina swilo leswi hinkwaswo leswi a nga laha misaveni mara u lahlekeriwa hi moya wa wena u duma u tiveka u va na swilo mara u ya lahlekeriwa hi moya swi pfuna yini ku titsakisa hi swilo swa misava leyi mara munhu a lahlekeriwa hi moya wa yena a hi rhangeni hi ti lavela mfumo wa matiko for the kingdom of god is not a matter of eating and drinking but is of power in the righteousness of god mfumo wa xikwembu a hi ku dya na ku nwa kambe i matimba a titswalwini ta hosi a mhaka ya mfumo wa xikwembu a wu le ka mhaka ya ku dya na ku nwa e-e a hi timhaka ta ku hi ta dya siku rin'wanyana va van'wani va landza yesu tshungu wu landza yesu ve ri hi ku lavi ngo tolo a hi ku kumangi a ku mi nga ni landzi hikuva ni andzisi xinkwa leyi na tihlampfi ni landzeni hikuva mi ku mi lava rito ku nga byona vuswa bya vutomi hikuva n'wana mi vona laha mi landzelela xinkwa lexi a ni nga andzisi mi landzelela swihlapfani sweswi a ni nga swi andzisi se mi nga ni landzele hikuva ni andzisi xiku van'wani ve ri aka yesu loko va pfunekini ve ri hi ta ku landza hinkwako laha u yaka kona yesu kreste a ku yo n'wana wa munhu hambi ndhawu ya ku tlela u hava ndhawu ya ku fihla nhloko swa tswa swinyanyani swi na swisaka Tinyoka ti na micele, mara mina ni hana ndhawu. Hi ndlela yin'wana u nga ni landzeleli u hleketa ingaku fridge yi tele le ka hina. U nga ni landzeleli u twa ingaku ku na everything, ni na yindlu yo durha, ni na swilo, hi ku u nge swi voni. Mi laha ni yo rhumiwa ni le ka ministry, ni tirha swa Xikwembu, ni tluriwa na hi xinyanyana, hikuva xinyanyana xi na xisaka. Mi ni hava na nchumu. se wena famba kaya u ya byela van'wanyana u pfuna van'wanyana mara mhaka ya ku u ri u ta ni landza wena hana swi vona ku a wo ni landza hi ku wo ni rhandza u hleketa ingaku tihlampfi letiya na xinkwa lexiya hi ta tshama hi ku hi andzisa masiku hinkwawo se a hi swa masiku hinkwawo aleluya hosi a yi hi pfuni hi katekisa hi vito ra yesu kreste Petro achikomere ko for the message of the cross is a foolishness to those who are perishing but to us children of God is a power of God yi ri hungu ra xihambano i vuhunguki aka lava nga le ku loveni mara aka hina vana va xikwembu i matimba amen van'wana loko hi ri kerekeni ve ri hi rila vusiwana van'wana ve ri hayi hi rila ti-problem kasi a va swi tivi ku hungu ra xihambana i vuhunguki eka lava nge le ku feni lava nge le ku feni hi vula lava faka va nga tivangi xikwembu lava nge le ku hambukeni endleleni mara a ka hina i matimba ma xikwembu rhangani ha swi vona leswo tala mara rhangani a hi sunguleni hi endla swa xikwembu hi twa ta marta na mariya un'wanyana wa vona wa gingirika ku nga marta a gingirika a endla leswiana leswi a za a gungula ku a u ngo tshika loyi a tshama milengeni ya wena mina ni ku ni tirha ni ri nexe Yesu a ku, Marta, Marta, u tikarhatela yini hi swilo leswo tala leswi? Kasi xilo lexi lavekaka i xin'we ntsena ene hi lexi Mariya a nga tihlawulela xona. Ku nga ku tshama evukoneni, ku nga ku tshama emilengeni ya mina, ku nga ku tshama evukoneni bya Xikwembu. Wena u le ku gingirikeni u gingirikela vayeni, hina hi le ka timhaka ngopfu ta ku dya na ku nwa. hi le ka mhaka ya ku fambisa vhangeli leyi loyi u n'wi sandaka a nga tshamela yona haleno se timhaka tikulu ti le ritweni ra xikwembu u ti karhatela yini hi leswo tala marta marta u ti karhatela yini hi leswo tala u fika na laha se u tsandzekaka no nghenelela swilo kerekeni loko ku ri na leswi lavaka mali kerekeni a wa ha koti no nghenelela marta marta u ti karhatela yini hi leswo tala hi mhaka ya ku u joyini working group wena ku hakeriwa mali n'hweti na n'hweti u hakeli swa girawundi ku hakeriwa mali n'hweti na n'hweti u hakeli swa tithapawe swa group ya tithapawe na swin'wana na swin'wanyani u tsandzeka na na ku nghenelela swa le kerekeni Hala u na switokofela. Hala u na tisosayiti ta fayifi. Marta, Marta, u tikarhatela yini hi leswo tala? Se wa swi lava ku humesa vukhume kerekeni mara wa tsandzeka hi ku u na swilo swo tala. Marta, wa swi lava ku nyikela na van'wana mara wa tsandzeka. Wa swi lava ku nghenelela ti-service mara u busy ngopfu. Marta, Marta, kasi u tikarhatela yini hi swilo leswo tala leswi hala misaveni laha u nge swi heti leswi. Kasi xi lexi lavekaka i xin'we ntsena ku nga ku tilavela fumo ku sungula rhanga u tilavela fumo wa matilo leswin'wana swi ta landzela hi lava ku ya ya khongela hi khongele na lava nga ri ku kona haleno ku i ngi xikwembu xi nga va pfuna kwala va nga kona va rhanga va tilavela fumo wa matilo leswin'wana swi ta landzela swisiwana swi hlongorisana na mali lavo fuma va hlongorisana na swilo mara swigwili swi lava miehleketo leyi nga kotaka ku swi pfuna ku nghenisa mali yo tala a nga vulavulangi nandzu wa hosi leswi a khomisile swona hi lava ku ya ku khongeleni hinkwerhu ka hina tiko ra hina ri lava ku khongeleriwa vuhosi bya hina byi lava ku khongeleriwa leadership ya hina ya tiko ra south africa yi lava ku khongeleriwa na matiko ma le handle ukraine yi lava ku khongeleriwa russia yi lava ku khongeleriwa pfukanyipi yi sungula ni swi tiku swi teka tin'hweti tingani seni A yi se yima vusiku na nhlekani. Mpfula ya na, nyimpi ya ha lwiwa yi ya mahlweni. Ra hisa, nyimpi ya lwiwa yi ya mahlweni. Nyimpi ya ha ya mahlweni na sweswi. Na le Ukraine yi kona kereke ya Full Gospel etikweni leriya. A hi swi tivi ku timembara ti njhani sweswi, a hi swi tivi ku kereke ya Xikwembu yi njhani sweswi. A hi khongeleleni tiko leriya, ku va na ku rhula etikweni. ku nge se nghenelela na matiko laman'wani ku va na hasahasa xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa hi ta teka risimu hi ya hi ya khongela hi ku hi rhanga hi ti lavela mfumo hi khongelela xikan'we na tisevhisi hinkwato leti hi nga na tona la kerekeni ku fikisa ku fika hi sunday vanhu a va ti nyiketeli ka swa xikwembu va rhanga va ti lavela mfumo leswi ala misaveni hi ti hi swi kuma kwala hi ta tlhela hi famba hi swi siya kwala katekani hi vito ra yesu papa un'wana a tshama mone heta hi xifaniso lexi papa loyi a tshamela ra ku hlupha nsati wa yena vusiku na hlekana a n'wi abuser hi tindlela to hambanahambana ba n'wi hlupha a n'wi lumbeta lumbeta a endla leswiya na leswiya na swa kereke a nga swi lavi papa luya ku mhani luya a ya kerekeni loko a ya kerekeni a fanele ku vuya ku va nyimpi why u yi kerekeni mamatiwa madinuna lawa ma mahedeni lawa mo ka ma nga lavi ku twa nchumu hi swa xikwembu mara mhani loyi a nga tshiki ku khongela xikwembu papa loyi siku rin'wanyana a teka makhiya ma benz a ku ni la ku volo ku ri ku xikwembu xa yena hi pela xa hanya na a ya a ya ma cukumeta lwandle makhiya lawa ya papalweni ivi a vuya ka sati wa yena a ku ni le ku laveni ka makhiya ma mina laha ni ma kuma ma ku makhiya ma mina ku va nyimpi ya vhiki hikwaro ma ku makhiya ma mina ni lava makhiya ma mina A biwa nsati a tsandzeka no tlela u beriwa makhiya makhiya mhani loyi a gudumula laha ndlwini a lavalava kuma ku makhiya a ma vonaka kasi papa lowu wa swi tiva ku makhiya wihi a ya ma hoxa lwandle a va tshama kusuhi ne le lwandle u yi a ya ma hoxa lwandle makhiya lawa se loko se vhiki ri ku ri hela ku humelela vavanuna va ka va xavisa tihlampfi lava taka hi kona ve le ku xaviseni tihlampfi ti xaveteriwini lomu kun'wanyana loko va fika mutini luwa a va sena hlampfi yikulu so loko va fika lahaya mutini luwa va fika va ku ndhawini va ku hahe va ku hayi hi le ku xaviseni ka tihlampfi se va ku hayi no mina tihlampfi na ti rhandza mara a ni na mali papa wa muti phela se va ku hayi mo hi hungusela nyana price ya hlampfi yeleyo se va ku ha a ku na problem hi ku hina sweswi ho lwela ku hi ya kaya hi nga khomangi nchumu hi ta mi chichela hi mali ya so papa vetani mi mi mi teka hlampfi leyi amen ivi va teka hlampfi liya a yi xava loko a yi xave nhlampfi leyi a yi teka a nyika nsati wa kona a ni kombela ku ni lunghisela u yi endla kahle yi basa yi yi yi yi va kahle u ni swekela ni ta ku ta ku dya nhlampfi yeleyo mhani a ti lavelaku vukati a sungula ku halela nhlampfi liya yi kulukumba a yi hlantswa yi kota ku basa ivi se u fane a yi boxa phela loko a yi boxa o kuma makhiya lawa ma movha endzeni ka hlampfi lawa ma bentse a ma humesa.